Inti l-laħam kif tħobbu msajjar? Jiena bniedem tal-medium rare. Se jien iktar nħobba rare il-laħam eh, fejn tidħol il-laħam. Se tisma' ħafna kliem li met joġobni xejn. Da minn fejn qala, eh? Minn fejn qala da? Aw, għandu paroli fil-vojt jaħirqek, eh? Aw, ħa taħru, eh? Għara, jismani, għara nibqaw għaddejjien, għax nalla ma namiex il-programm miegħu.

Jiena ħuni! Dejjem impaqpa u mhux għax tpaqquni intom is-sewwieqa ja ħasra! Ħanorikom ma xiex iltqajt! Xi ħlewux, dan il-van qed igawdi l-veduta. Fuq kaxxa li m'għandekx tipparkja fuqha! Għax jekk hemm speċi ta' kaxxej b'linji tista' tipparkja hux. Le! Hello. Is it me you're looking for? Erġajna! bil-karozzi jitbewsu bid-differenza li issa m'għandhomx kaxxa x'jaqsmu bejniethom. Mela ipparkja qudiem il-karozzi l-oħra u sakkar il kulħadd ħalli mhux jien biss impapa imma kulħadd if it fits it sits le vajjar! U l-award tal-majalata tal-ġimgħa ma nistax ma ntihiex lil dan. Dan lest li jaqsam l-oċean bil-van biex jagħmel xogħlu u deliver straight to your doorstep ingħid. GTA, konna nużaw iċ-cheats biex naraw il-karozzi suqu fuq l-ilma, immissa kena l-onor li narawha fil-verità. Issa xiraq marċi biex tif. Jena ħoni u dak li kelli xnurikom din il-ġimgħa. Tinsewx tibagħtuli l-filmati tal-majjallati li taraw fuq WhatsApp. Oqogħdu attenti u tkunu smajjali! U dak kien ħorni, sinjuri ma namlux iktar majjalati għax qed inbaqt u wis il-ħorni. Eh? Ismaw l-inċidenti eh, madomx jidru biss fit-toro, eh? Anka qudiem il-Parlament kien ħireġ Bernard Grek mill-Parlament Kien hemm ġurnalista l-One Nolan, One Nolan, u mbagħad kellu daqsxejn ta' inċident ma' Nathaniel Attard li jiġi tal-partita u li jħossib il-partit nazzjonali. Insomma, ejja naraw ġar eżatt, daħħalna konsulent fuq dan l-inċident. Warden! Warden! Fejn mar dak? Sorry, skużawni, sorry, ta' għax Ma kontx qed niskarta ta' imma mort nieħu xi ħaġa xfjakkajt ġejt nagħmel a site visit fuq il-post tal-inċident għax jiena konsulent ta'. X'qed tagħmel quddiem il-Parlament? Inti smajt l-inċident li ġara? Smajt xi ħaġa żgħira. Tal-ġurnalist. U jiena ġejt nindaga għax kif għedtlek jiena konsulent jiena tajjeb li li qabdu fuq dawn l-affarijiet. Issa ħa nibdew nistudjaw il-każ x'taħseb? Naħseb kieku tersaq ftit minn nofs forsi naraw x'inhu jiġri għax. Eh, mhux taraħ il-lowlan. Le, le, xej. Mela ħan nitfalek full screen għax inkella mhux ħan niftim u mela ara daqsxejn. Mexxi bil-mod, mexxi bil-mod. Oh! Rajtu? Daħal ġo fih, rajtu Sander. Issa ta' wara dejjem ikollu. It-tort, għandek raġuna, weħ. Nek, Sander. Rajtu qed jaqlaw minn ġewwa u battu fuq il-mobile sitt punti u 200 euro. Eh, gravi mela, u oh, gravi. Gravi sewa wara xi ħsar għandhom tal-wal, għandhom matgar ġemp u mera mtajrin kollha għandhom imsieker. Eh? Ħażin, u oh, ħażin. Għandi kun smajtu medu li ħajt l tribunal ta' eh, Sewa, l-importanti li ssir ġustizzja. Oh, ġustizzja dejjem u fuq kollox. Eżatt. Isma, ħankompli mela. Kompli xbi. Ċaw, ċaw minn għand il-kons, isma konsulent, jena, l ewwel nis jena għand il-karti kollha f'posthom u m'għandi xi 80,000 euro bħal oħrajn ta' jena, jien naqlaħħa Sander eh. u Nikola. Erħila li għandi bżonn 80,000 euro biex naqlaħħa u Nikola x'nikol ta' aħjar innaqqas naqra kont qed naħseb nagħmel tal-istonku għax qed nikol wis. Ħansellem lek, Nawlan! Nolan! U dak kien il-warding grazzi tal-konsulenza tiegħu jħasra bi ftit flus jagħmel għall-konsulenza. U hemmhekk fejn tistgħu tibatulna jekk tiduna ninvestigaw xi ħaġa li qed tħabbatkom xi ħaġa. Narawkom għadha ħbieb! Saħħa!